Ничек? Зәхәр бара-бара, ә сез трай дип йөрисез. Ни?
Менә ике кеше була бит инде. Ике проказник. Алар бер-берсенең, алар бер-берсез яши алмыйлар, менә агылы белән тагылы. Җавабының беренче хәрефе А, Ага. икенчесе Л. Алия. Почти. Мин белмим, трай дип йөргәнем юк.
Актанышлар алга! Сәлам, дуслар! Минем исемем Зилә һәм бу сораштыруның яңа чыгарылышы ниһаять. Бүген без минем яраткан локацияләрнең берсе филология институтында каршы. Тагын монда дип язырсыз инде, әйе. Тик монда рәхәт, монда татарча сөйләшүче яшьләр бар, монда бөтенесе бөтенеберне белә һәм шуңа күрә монда сораштырырга да җиңел. Һәм бу сораштыруның темасы безнең фразеологизмнар. Беләләр микән фразеологизмнарны һәм аларның мәгънәсен? Хәер, тикшереп карыйк. Киттек! Исемең? Адилә.
Ләлә.
Эльвина.
Айзилә.
Алия.
Алия.
Дилүс.
Азат. Әлилә, Адилә, син беренче фразеологизм балтасы суга төшкән. Нәрсәне аңлата? Балтасы суга төшкән, а, кеше нәрсәдер оныткан һәм эшли алмаган. Э, Почти ме- әйтәләр, теге нәрсә балтаң суга төшкән кебек утырасың, типа. Кеше эшен оныткан и һәм анарга шуннан соң бик моңсу булды. Дөрес, моңсу дигән сүз әйттең, балтасы суга төшкән, значит, просто моңсу. Югалып калган и беренче монда күңелсезләнеп утырадыр яисә. Әйе, кәефсез дигәнне аңлата. Грустный. Дөрес, моңайган, турсайган, әйе. Әйе, шулай. Расстроенный.
Ой, башыма да китерә алмыйм. Син ничек уйлыйсың, Азат? Белмим. Менә сезнең балтагыз суга төшсә, сез менә нинди хисләр кичерер идегез? Э, балта суга төшсә, мин үз үземне ни кулсыз шикелле хис итәр идем. Беспомощный дигәндәй. Ну, син кәефең төшәр идеме? Бик нык төшәр. Менә балтасы суга төшкән кәефсез дигәнне аңлата.
Икенчесе, агылый белән тагылый. Аглый белән Таглый бик охшаш кешеләр. Әйе, дөрес.
Ну, два сапога пара дисең дә була. Менә ике кеше була бит инде. Ике проказник. Алар бер-берсенең, алар бер-берсез яши алмыйлар. Менә Аглый белән Таглый. Әйе, дөрес.
Э, Ике дус дигән мәгънә. Сез Аглый белән Сез Аглый белән Таглыймы? Нәкъ үзләре.
Бер-берсенә ияреп йөри торган кешеләр турында шулай диләр. Гел бергә йөриләр.

Бастырып калдырды пенчкада. Ну, теге алдады дигән мәгънәдә алаем.
Ялганлап. Алдау.
Юк. Думаю, юк. Әйдә.
Җавабының беренче хәрефе А.

Почти, ләкин бераз тагын уйласак. Менә, допустим, мин экзаменны кырык кыек атып, э, туры тидердем. Ничек экзаменны шулай бирдем. Значит, Бер нәрсә эшләмичә, ләкин булып чыкты. әйе, дөрес.
Наугад берәр нәрсәгә әйтәсең дә, и ул үз-үзеннән килеп чыга. Әйе, дөрес.
Сүзен оныттым.
Бу ничектер инде. Типа, ни булу, хәзер әйтәм. Коега туп-турыга тидерү повезло дигән мәгънәдә дөрес.
Дөрес итеп атмау, ләкин шул ук точкага тигерү. Атмау түгел инде, дөрес җавап ялгыш кына җавап бирсәң дә дөрес җавапка туры китерү дигән сүз кебегрәк иде. Менә без шулай имтиханнарны бирәбез.

Ул бу дәресне су урынына эчә, диләр. Бик әйбәт иттереп улавливай. Әйе, дөрес.
Яттан белү.
Әйе, дөрес.
Бөтен әйберне белү.
Су кебек эчү типа. Менә мин э, бу дәресне, менә тарихны су Яхшы урынына эчәм. аңлыйм. Менә мин тарихны су урынына эчәм. Теге бик нык булып чыга инде. Молодцы. Әйе.
Кызыл кар яугач,

Беркайчан да түгел инде. Молодец. Һәм трай тибе?
Трай тибе бер нәрсә дә эшләмәскә. Бер нәрсә дә эшләмичә анда, ял итеп гел анда берәй бер дә эшләмичә шулай йөрү. Бер нәрсә эшләмәү. Мин белмим, трай тибеп йөргәнем юк. Э, бездельничать итү иде русча әйткәндә. Нәкъ дөрес менә Алия булдырды. Уктанышлар алга. Э, ленивый. Менә трай тибеп йөрде көнозына.

Бра-брам, бра-брам, бра-брам, бра-брам, бра-бам. Пам. Дуслар, менә сораштырулар шулай шәп беткәч, менә бийсиләре дә килә. Һәм нәтиҗә ясап әйтсәк, бу сораштыру бик уңышлы булды дип саныйм. Чыннан да яшьләребез әле фразеологизмнарны белә икән. Ну, бераз косяклар диек булса, аларга гафу итәрбез. Инде татар теле дәресләрендә бераз сорай тибеп биргәннәрдер инде. Ә татар телен су урынына эшләргә кирәк. Шуның белән бетте, дуслар. Пока-пока.